One, Ogya ba, wɔde yaw na abɔ dua no. Ɛyaw na wɔde abɔ dua no, ebi esi wɔ Bible mu. Yesu yɛɛ bi. Ɛbɛyɛ adwuma totally. Obi a ɔbɛka sɛ ɛnyɛ adwuma yi, na onnim sunsum adeɛ. Because sɛ woyɛ sɔfo na wonni asɔfo bi ahwe ase a, na wode bɛgyina w'asɔredɛm na wode preachi a, nyansa bɛn na wonim? Tumi a ɛdi nnipa akyi no, anoɔden o, na Nyame sɛ, Nyame sɛ, Nyame se Nyame nkaeɛ na wofa nsuo nom a, Awurade bɛdome wo. Enti akwadaa bi wɔ hɔ a, ɔda hɔ a, na ɔsua, na yɛsɛe n'adeɛ. Enti ɔsu, Nhaa! Nhaa! Nhaa! Ɛsɛ nka maame no sɔre na ɔbɔ mpaeɛ.
Piaw abusuafoɔ, mema obi biara akwaaba de ba EA Trend TV so. Sɛ wonya nsɔskraibe yɛ a, na kyerɛ sɛ woayɛ dɛn? Woakɔ akɔ sɔskraibe na ayɛ fɛfɛɛfɛ. Adɔma bi da aseɛ hɔ, wo kleke so pɛ, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a notification biara ba a, Wo nsa bɛtumi ayɛ dɛn aka? Yɛ drɔpe video biara na wobɛnya alert no wɔ wo phone so. Yɛasan aba Ɔpɛne Kwankyerɛfoɔ da Word of Life Church Ministry, ɛyɛ Apostle John Sule Boampong, ahaa, ɔyɛ former footballer sɛdeɛ daa meka no no. Papa, me moakɔ aba ba EA Trend TV so. Ah, yɛ nua Ɔdehyeɛ.
Mepakyɛw biribi abɔkɔɔ deɛ? Nyankopɔn tumi nti yɛka ateasefoɔ ho. Eh, papa, ɛme sɛ Wohuu yɛ wiei a ɛnyɛ bɔne, na nsɛm bi ɛretrendi wɔ social media no so. Ɛna yɛpɛ sɛ yɛdi kan ne wo bɛbooboo ho. Me yɛndi kan mfa sɔfo ɛɛm Ogyaba deɛ ndi kan. Papa, ɛnkyɛɛ biara na awura bi baa media no so sɛ Ogyaba ne no akɔ akɔfa yafunu, Ogyaba pɛ sɛ ɔwɔ abɔɔtee, sei ne sei. Papa, wo akɔ akɔyɛ Nyame nipa yi, wotee saa asɛm no, sɛn na wosi faa no?
Wei deɛ mɛkyia ahwɛfoɔ ne atiefoɔ sɛ Nyame ɔmoa obi biara a ɔpɛ sɛ ɔhunu adeɛ ɛfiri Awurade. Na mekyia Mofa Tirimudɛ hene na mesa kyia Nana Yɛboa. Nana Yɛboa. Nana Yɛboa. Deɛ ɛwɔ mu ne sɛ metee saa asɛm wei no metumi ne deɛ ɛnyɛ me nwanwa. Oh okay. Ɛnyɛ me nwanwa sɛ ebia sɔfo no adu level saa. Na wiase no a yɛteɛ no, yɛne ahonhom mu na ɛrepere Nyame ahenni no sɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛnya fapem ama Nyankopɔn mma wɔ ahenni no mu. Na ahonbɔne nso wɔmpere saa. Enti sɛ wo no woyɛ sɔfo na woamma w'ahoɔden no annɔɔso wɔ w'adwenem na woannya nkurɔfoɔ nso anni amoa wo a, Term biara na wobɔ deliverance anaasɛ wobɔ mpae ma nkurɔfoɔ no, na saa forces no nyinaa they turn against you. Okay. Nti obi a wɔde ɔde ba bɛko atia wo ɛwɔ ahyɛnsodeɛ ɛfiri nkwala bere mu adeɛ bi a na ahyɛnsodeɛ wɔ ho. Nti ogya ba wɔyɛ nipa so ate aseɛ. Okay. Eh, nti ɛnyɛ adeɛ nwanwa ɛka nipa abrabɔ ho ahweaseɛ yɛwɔ ahweaseɛ ahodoɔ bebree ebi yɛ deɛ ɛkorɔ no bɔ ebi yɛ nsa nom ebi yɛ wi nom ebi yɛ mma asɛm ebi yɛ ɛkyɛ sɛ Kasa hwe ase a ɛyɛ nneɛma bebree. Enti metee saa asɛm wei no, me tumi na ɛnyɛ me nwanwa.
Like w'ani anwu amfa amma no? Dabi, dabi, dabi, dabi.
Sɛ ɔyɛ nnipa a onyini wɔ honhom mu a, deɛ ɛsɛ biara no, wohu no sɛ Nyame pɛ sɛ yɛhu no sɛdeɛ nnipa teɛ.
Deɛ ɛsɛ biara no, Nyame pɛ sɛ wohu no sɛdeɛ nnipa teɛ. Ɛno nti na Awurade mpɛ sɛ wode wo ho bɛto nnipa so. Okay.
Because the nti a mebisa saa question yi yɛ asɔfofoɔ bebree naa de kɔgyina wɔn pulpit so ɛka ho asɛm ɛdi n'atɛm ɛpirikyi koraa de tia no sɛ wahwɛ wesei ne ɔ- ɔ- like wesei ne ɛfrɛ no nyankopɔn a whole lot Ah, sɛ wodane gyimifoɔ wɔ w'adwene mu a woka kasa fi nti asɔfofoɔ no a wɔn pirikyi tia no na wɔn agyi mi Ɛn- ɛno na sɛ mes- mese ɔho memfa ma no nka asɛm mekyerɛ sɛ wodane gyimifoɔ a wɔ w'adwene mu a, woka kasafi.
Wodane gyimifoɔ wɔ w'adwene mu a, woka kasafi. Ade nti na meka sa. Ahweaseɛ kura din a yɛde frɛ.
Ahweaseɛ kura din. Sɛ ɔkɔ one, ɔkɔfa ɔba na sɔleba, ana nyɛ sa? Ɛnyɛ ɛkwan bi so, ɛnyɛ nhyɛ nyame animonyam. Ba wo ɔsɔfo wonni right sɛ otumi gyina wo pulpit, w'asɔre dɛm, na ɔkɔfa deɛ asi wɔ ɔsɔfoɔ, w'awo nyɔnko sɔfoɔ. Woyɛ saa w'asɔre ma no, wode nome bɛto wɔn so. Ei.
Mm.
Because, wode, wode nome because I believe sɛ eduabɔ bi wɔ eduabɔ bi yɛ adwuma. Mm. Nti ɔsɔfo bi a ɔyɛ saa de no. Ne ka ma nnipa te sɛ ontumi nnane saa duabɔ no. Ɛkyɛ ogya baa na ne srɛ nyame ne nyame so de kyɛ nkurɔfoɔ no.
Ok papa ma me san brɛ bio video bi sa circulate na ogya ba ɛɛka nsɛm bi sɛ wo a wo kaa n'asɛm a wo nso wabɔ adwaman pɛn bi a wo fo kaa kaa nfa wo nhwe ase. Aane, sɛ abufuo di awu. Adeɛ a yɛfrɛ no abufuo nti na ɛɛ deɛ mɛtumi aka ne sɛ ogya ba na ɛsɛ kɔnya aboterɛ. So ɛdɛ bɛ ɛɛya ɛɛya sɛ nka asɔfoɔ koraa nya that feeling sɛ ɔyɛ nipa ɛnya si awie. Yɛbɛsrɛ Nyankopɔn sɛ ɔbɛhyɛ no den, aboa no. Na sɛ wo sɔfo de kɔ gyina w'asɔre dɛm na wokɔka no sɛ ɛna nnipa som asi, ɔnyɛ sɔfo, ɔnyɛ sei ne sei. Na obi a ɔde n'adwene bɔ koro no no so ɛho nso ɛyɛ den. Mm. Yɛwɔ asɔfo a wɔn ne nkɔɔfoɔ hyehyɛ sɛ wei yale, obi aso nyale. So ate aseɛ? Ebi tumi si sa.
Bebree, bebree, bebree, bebree.
Like nipa no nyare, otumi ma no bɛ acte. Wagye sika, wagye sika. Wɔnyare nyɛ hwee. Me, nkurɔfoɔ bebree, na me meka sɛ mebuebue nneɛma nso wɔ Ghana ha a, nsɛm bɛsi. Mewɔ nkurɔfoɔ bi a wɔbɛtumi ka kyɛ, ei, wɔyɛ, wɔyɛ ɛsɔfo bi, ɔka sɛ yɛnyɛ sei, ɔka sɛ yɛnyɛ sei, ɔka sɛ yɛnyɛ sei, ɔka sɛ yɛnyɛ sei. Enti sɛ woyɛ sɔfo na wo nua sɔfo bi ahwe aseɛ abɛto no a, wo na ɛsɛ sɛ wosrɛ Nyame ahoɔden de ma no sɛ, ebia wonim deɛ ɛfiri akyiri ba wo, because wonnim awieɛ. So ate aseɛ? Enti asɔremma no wɔn to hɔ a wogyina hɔ no a woka sɛ wɔnyɛ sɔfo, wɔnyɛ sei nsei wɔka nyinaa. Wo deɛ woyɛ sɔfo. Nso yɛbɔ wura sunsum a yɛbɛhu bɔne bi a ɛkura wa ɛhu si biribi a wasɔre dɛm hɔ. Nso bi nto. Enti saa aduabɔ no a wɔbɔeɛ no ahoɔden wɔ mu. Ɛbɛtumi ayɛ adwuma? Ɛbɛyɛ adwuma totally.
Obi a ɔbɛka sɛ ɛnyɛ adwuma na ɔnim sunsum adeɛ. Ei. Mm, sɛ ɔhu sɛ asɔfoɔ a wɔka no wɔn pulpit so no ɔhu. Mm. Sɛ wɔn asɔre ba bi. Mm-hmm. So ate aseɛ. Ɔhu edin a wɔmɛnhye yɛ no. Mm-hmm. Ɔsɛ sɔfo bia. So ate aseɛ. Ɔde no n'asɛm ko gyina ne pulpit so ɛkae no. Sɛ ɔfa ne yere kyɛ anaasɛ ɔbɔ adwaman anaasɛ wabɔ adwaman no bi pɛn a, ɔfo kaa kaa mfa no nhwe ase. Ae.

Mm. Ɔduru aduaba no, aduaba no nso no, wɔdome nsa aduaba no. Wow.
Ade na edua deɛ ɔkɔdome no ayɛ dɛ. Edua deɛ wodome no ayɛ dɛ. Ba no ɔpɛ sɛ ɔhunu tumi a ɛwɔ nome mu. Eti yogya ba kan ne tumi wom. Mm. Eti sɛ obi wɔ asɔredɛm mu hɔ na saa nipa no wɔ asɔredɛm mu no ɛso deɛ asɛm nso nam a na sɛ ogya ba bɔ mpaeɛ Nyankopɔn de ne bɔ ne kyɛn wo nyina hɔ. Ɔbɔ mpae sɛ, Awurade, sɛ obi gyina m'anom as, m'asɛm wei so, na sɛ saa nipa no ɛsɛ sɛ ɔbɛsɛe me, na saa nipa no nso no, sɛ bɔne dua si n'anom, anaa bɔne nsuo na ɔredware a, ɛnneɛ ɛsɛntu saa nipa korɔ no a, saa nipa korɔ no dua bɔne nso bɛnya no. Ei! Ae.
Sɛdeɛ Ɛsɛ sɛ yɛhyɛ aseɛ srɛ bɔnefakyɛ anaasɛ yɛkɔ ogya baa hɔ rekɔsrɛ bɔnefakyɛ o? Ɛnneɛ monhyɛ aseɛ nkɔ hɔ. Asɛm a yɛreka no sei no, ɔho, yɛ obi wɔ hɔ a, ɔnyi, ɔnnim sunsum adeɛ biara. Ɔnyi sunsum adeɛ biara. Wonim a, ɛbɛnya wo. Ɛna wonim nso a, ɛbɛnya wo. Sɛ ɔyɛ fast. because sɛ woyɛ sɔfo na wo nua sɔfo bi ahwe ase a na wode bɛgyina w'asɔre dɛm na wode pirikyi a nyansa bɛn na wonim hmm. wei deɛ maka ma no ada hɔ wonim nyansa wow.
adeɛ ɛfɛ ne nyansa ebi noa dwenem ɛnyɛ asɛm wɔ ne nyankopɔn sɛ ɔkɔka no asɔre dɛm hɔ wo nua no ahwe ase ma no nya wo ya
Me me susu sɛ ɔn sɛ sese Ghana ɛɛ frɛ ne sɛ sese Ghana ha no mostly no asɔre ɛne asɔfodie no sese me me hu ne sɛ akɔ akɔ yɛ competition wate ase nti sɛ wo nua asɔfo bi a ɔɔpagya sɛ biribi to ne sɛ ɛwɔ mu a na yɛn nyinaa yɛn ani agye. Ɛna me hu sɛ ɛyɛ nipa wɔ anisoade hunu a ɔwɔ adwene mu no sɛ ahoɔden nni mu a wo da no gyimifoɔ yɛn nkorɔfoɔ ɔmɔ gyimi ti Ghana ha o Sɛbi a adwene pɛ de wɔn tirim paa ahoɔden. Ɔkɔ sukuu abɔ digiri akɛseɛ awotumi so okura good position paa but ɔni ahoɔden wɔ n'adwene mu. Wow.
So ate aseɛ?
Ɔni ahoɔden wɔ n'adwene mu. Nti saa na teɛ. Nti obi ɔka n'asɛm biara ɔka ogya baa ho asɛm biara no asɛm na papa no aka ato hɔ no ekura tumi o. Aduabɔ wom, ekura tumi. Yɛyɛ dɛn na ɛbɛto nnipa? Sɛ nnipa nhyɛ aseɛ nsrɛ bɔne fakyɛ nsua ngu Nyankopɔn so a, aduabɔ no bɛka wɔn. Enti papa sesei no ogya ba hɔ na sesei yɛnkɔ srɛ bɔne fakyɛ no mfiri anaasɛ yɛn yɛtumi kɔ hyɛ kokoam na sɛ yɛbɔ mpae srɛ bɔne fakyɛ Nyame de bɛkyɛ yɛn? Nyame de bɛkyɛ wo.
Nyame de bɛkyɛ mo. Nyame de nyansa nyɛ ani obi rekɔ tena Tamale na waka bi a ɛɛ Nyame de bɛkyɛ no. Ɛno ankasa wontoa so nni ho nkɔmmɔ. Nti ɔsɔfo bi a ɔka asɛm bia no wɔmmere onyame mu mm, mm, wɔmmere ade nti na ɔsɔfo n'ahwe aseɛ mu wobɛgyina w'asɔremma mu na waka ma asɔremma no nyina hu sɛ sɔfoɔ nyɛ papa na woyɛ papa papa ye na wonsusu nso sɛ ayɛ na asɔfofoɔ no a wɔka no wɔmpɛ sɛ asɔfofoɔ no a aka no de yɛ suadeɛ, sɛ wo deɛ ba a, yɛbɛka nti, hwɛ na woankɔ. Wonsusu saa? Oh, ɛnyɛ, ɛnyɛ saa, ɛnyɛ saa.
Ɛte sɛ deɛ na Biggie no reka no, ahoɔyɛ a wɔ nnipa adwene mu. So ate aseɛ? Ahoɔyɛ a nnipa adwene mu. Yɛnam a yɛkeka yi, sɛ asɔfoɔ bi nkɔbɔ adwaman nso, korɔ no a wɔbɔ no Ghana ha no, ano ɔdu. Asɔfofoɔ bɔ korɔ no wɔ Ghana ha? Wɔn adwene a wɔde bɔ korɔ no nso ano ɔdu. Bible fa na ɛka kyerɛ sɛ, eh, wokɔ council, kɔtua two million, kɔtua yi. Nyame anka no saa. Wow. But so ɛnam sɛ ɛɛ nipa etirim wɔ sum nipa nni nkaeɛ ɛɛ because light bill wɔ hɔ water bill wɔ hɔ ɔkɔto collection na ɔto ten cities bi ɛ ɔtɔ phone ama ne girlfriend na ɔkɔ two hundred million ama ne phone twenty two thousand nti satan de adwene awura asɔfoɔ no bi so tirim sɛ ɛkɔ ɔmo ba so ɔmo agye nhoma sika no nti woba woba kansa sɛ sɛ ohwɛ two thousand ansa ne nana akasa Menim TV station bi ɔse sɛ woba a first ɛyi consultation fee wobɛtua ten million ɔno no ɔde tua TV right no uh -huh. na ɔde aboa nyame adwuma nti ɛno ɛyɛ bɔne. Oh me de tumi ne sɛ ɔne ne nyankopɔn ntam asɛm ba me de ɛyɛ bɔne ma me I will never do that sɛ nyame nka nyame nka ahwɛ nkyerɛ me oh, okay.
wopɛ sɛ nyankopɔn fa nipa so boa wa ɔho bɔ boafoɔ ho mpaeɛ okay.
ɛna nyame bɛka boafoɔ no akoma na wayɛ wadɔyɛ sensa
Wow. So ate aseɛ nti eh, nipa ebia me kɛse ɔno nso ɔde bɔ nyame adwuma yi nyame adwuma e, ebi ne deɛ mm. wontumi nhunu nti yɛ nipa asoɔden nti na nipa bɔ nipa koro no wow. nti asɔfoɔ no deɛ ɛfa yɛ akorɔmfoɔ paa okay papa second video a ɛnora me m'ani sa akɔ bɔɔl so awura bi Ɔse Onyankopɔn ayi akyerɛ no, ɔse prophetess bibiibi me werɛ fi ne din no kakra, ɔse Onyankopɔn ayi akyerɛ no sɛ sɔfo Adum Kyei ɔnfiri Nyame, Danka William mfiri Nyame ɛna eh Alfa Awa that's sɔfo Elvis ɔno nso mfiri Nyame, nti no papa wo nso wayɛ man of God yi ɛdeɛn na wɔka fa ho? Ah yɛda Awurade ase sɛ da biara no ɔma yɛhunu nnipa a wɔwɔ wiase su ne wɔn ban a wɔde to wiase. Na medi kan aka sɛ, Nyame mfa ne bɔne nkyɛ no. Nyame mfa awura no bɔne nkyɛ no. Ne bɔne nkyɛ no.
Nyame deɛ, ɔno na ɔmaa ho kwan na Satan kasa kyerɛ wa. Ɔtumi de bɔne yɛ kyɛ because ɔnum deɛ ɔyɛ dɛ, ɔyɛ. Sɛ me nso mahwɛ video no bi wɔ ho. Na ɛyɛ nhwehwɛ animu na ɔyɛ. Ei papa ɔno ɔsɛ ɔyɛ prophetess o. Oh ɛhwehwɛ anim. Da bia meka sɛ ebia me kɛsɛ koraa no obi na adi mogya fra wo koraa evil spirit na ɔde saa sunsum no awura ne mu ɛbɛ dɛn ɔhunu. Huh? Ebia osi so obi ne no adi mogya fra. Bɛrima bi ne no ahyia adi mogya fra bɛrima no koraa evil spirit a wɔde saa spirit no awura mu sɛ ɔmmɛgu asɔfo anim ase. ɛna ɔbɛgu asɔfoɔ anim a yɛbɛdɔn ahu. Enti ɔka sɛ Nyankopɔn hyɛ Nyame se Nyame hyɛ no. Sɛ Nyame nka hwe nkyerɛ no a, ɔnom nsuo na ɔde nsuo yɛ aduane di a, ɔbɔ ne ho dua. It's a curse. Ei!
Hwɛ! Nome adi nipa kyiri na n'ɔden o. Nnɛ Nyame se, Nyame sɛ, Nyame se Nyame nka yɛ na ɔfa nsuo nom a, Awurade bɛdome wo. Obi a Nyame nka hwee, wode fɔɔ so hyɛ Nyankopɔn sɛ Nyame na sɛ bɔ afɔdeɛ, Nyame na ka sei yɛ sei, Nyame na yɛ sei. Nyame mma wo ho ntɔ wo da. Ɔde wo bɛhyɛ asase nsa. so ate aseɛ nti ɔbaa no ɛyɛ na wohwɛ ne nsɛm bi a ɔhahani ka tumi sɛ ɔwɔ problem
according to according to ɔno ɔse Duncan Williams se bonsam agent ankasa ankasa na abɔ ne paa sɛ ɔma mɛtwe nkurɔfoɔ mfa mo nkɔ gyam ɔmpɛ sɛ Ghanafoɔ nyinaa obiara bɛkɔ heaven. Wei nyinaa nyansa bɛn na ɛwɔ mu Ghana nyinaa Ghana nyinaa Duncan Williams na yɛsom no anaa ɛsɛ sɛ Ah, wɔn na kɔntro nkramofoɔ. Daabi. Ah, obi ka nsɛm sɛ ɔn sɛ ɔyare o, yareɛ a ɔba n'adwenem. Nka na ɔyare.
Papa, ɔyɛ prophetess o. Mese ɔyare a, oh. Asa, yɛka deɛ anim bɛtumi aka kyerɛ nipa o. Ah.
Wow. Mese ɔyɛ dɛ. Ɔyare. Ɔwɔ adwene mu yadeɛ.
Nti papa, sɛ lady no sɛ ɔhwɛ wo sisi asɛm bɛn na woka kyerɛ no? Ɔnsa kyerɛ n'adwene na temmuo da hɔ twɛn no. Mɔmma Satan wia n'adwene. Ɔhu sɛ Social media no obi a pɛsɛ ɔyɛ bibi ma amanfoɔ hu sɛ wayɛ bibi na me ka asɛm bi sɛ sɛ wo tɔ adeɛ aduane na wodi no ɔmɔ so mpaeɛ a Satan bɛtumi asɛ wɔ abrabɔ
ɛno nti na ɛsɛ sɛ wobɔ mpaeɛ ebia meka sɛ wadi aduane bɔne mm. sɛ sɛ mete ɔyi sɛ sɛ me no mmienu yɛfa kube so woyɛ bɛyi bonsam woyɛ bɛyi bonsam ne yɛfa kube na yɛfa aburo na yɛkye aburo no.
Ohu?
Na afei deɛ kube no nso yɛkye kube no. Yɛwie a na yɛayɛ no powder na yɛakankye agu so.
Wofrɛ ohia, mefrɛ yadeɛ. Mhm. Sɛ obi a ɔbɛdi biribiara no, sɛ wammɔ mpaeɛ adeɛ a, ohia ntɔ n'abrabɔ mu, ne sika nhyɛ, yareɛ nka no. Sɛ yɛde ba altar a, Ne yɛtɔn a saa amonfoɔ bɛtɔ. Sure.
Enti obi a ɔbɛtɔ bibia no ɔnya saa apam no. Ɔbɛnya. Ɔbɛnya saa curse no. Enti na sɛ wodidi a na ɔbɔ so mpaeɛ. Enti I believe sɛ aduane bi a yɛdie no ɛho nsunsuasoɔ na ɛwia yɛ adwene ɛma yɛka nsɛm a yɛnnim ho hwee.
Wow. Because aduane a ɛfiri fam a yɛdie no nome wom.
Aduane a ɛfiri fam a yɛdie. Yɛdie nome wom. Sɛ aduane firi fam ɛna ɛba. Nti mogya a ehwie gu, accident a ehwie gu, amanfoɔ a wɔkyi nkurɔfoɔ ti, etwa wɔn ti, ekum nnipa force nyinaa, obi de ne nsa bɔ fam kasa kyerɛ asase sɛ wɔreku me, fa n'akatua ma no. Mm. Obi wɔ ha aka bɛyɛ ten years ɔbɔbɔ dam. Obi a okun no no, mm. wɔde nsa bɔ fam na asase teɛ. Nti asase ma nnipa ten years ɔbɔbɔ dam. Nso ɔnam wɔnim sɛ ten years ɔbɔbɔ dam.
Nti papa wonhu sɛ this time around anasɛ sesei baabi a wiase akɔ akɔduru no yɛbɔ asɔfofoɔ akyi paa. Aah sɛ ɔmo na ɔmo kura ahoɔden a ɛsɛ ɔmo de hyɛ Nyame animuonyam. Sɛ woyi sɔfoɔ na woyi ɔhene, saa nkorɔfoɔ mmienu na Nyankopɔn de wiase ahyɛ ɔmo nsa sɛ ɔmo hwɛ wiase so. Sɔfo ne ɔhene hwan na ɛwɔ tumi? Ɔsɔfo na ɔwɔ ɔhene. Adɛn ntia? Sɛ ɔno na ɛkura Nyame ahennie no ahoɔden a yɛbɔ no atenaseɛ.
Wow nti adeɛ nti na sese Ghana ha biribiara sɔfo biribiara sɔfo biribiara ko ɛbɛkɔ wuo biara na ɛkɔkra sɔfo. Deɛ wɔn sɛ ɛyɛ ɛɛ Ghana deɛ yɛ yɛ fɛn sɛ yɛn nkorɔfoɔ no a yɛ tete asɔre dɛm mu no me hu sɛ deɛ menka no ɛkwan ɛfa so a yɛyɛ yɛ asɔfoɔ no ɛna ma

Ɛɛ, wobɛdane bonsam ama w'ankasa wo kra sɛ ahoɔden nni w'adwene mu a. Enti na ɔse, Monsakyera mo adwene. Efisɛ ɔsoro ahenni no abɛn. Yɛka sɛ sakyera w'adwene a, ayɛ a na nnipa feel sɛ te sɛ deɛ ɔka no ara, te sɛ soro ahenni. Soro ahenni, ɛnya mmae seesei o. Ei, ɛnya mmae seesei ɛ. Dabi, dabi, dabi. Na ɛba a sɛ wohunu. Wo, ɛwu, kyerɛ sɛ, seesei no, ɛsɛ yɛde owuo bɔ dawuro. kyerɛ nnipa. Yɛbɔ Yesu din, yɛbɔ Yesu din, ɛyɛ nokorɛ, ɛdin Jesus no yɛ adwuma. Mogya no so wɔ asase so, ɛnni soro. Mhm. Wɔn nkonkron nso gyina asase so, wɔn ti nnipa mu. Okay. So ate deɛ menkɔ no Enti one, owuo ɛna wɔwɔ hɔ. Mhm. Owuo deɛ wɔyɛ biribi atɛm biara. Nti papa, woakɔ akɔyɛ sɔfo yi, sɛ obi bɛka wo na sɛ wanka wo ɛkwan pa so a, wobɛma polisifoɔ akye no anaa? Oh, me dɛ, mema polisi nyɛ mɛkɛɛ so.

Dabi. Dabi. Ɛyɛ ade a ɛka nnipa life no. Na asɔfo tew asɔre dɛm amanfoɔ hoahoa sɛ ee na wakunkun mu, na wakunkun mu, na wakunkun mu. Na bɔne baa na wontumi nyina. Huh?
Wow. Ɛsɛ otumi gyina.
Na one thing ne sɛ ɔyɛ nnipa no nti wɔn a wɔatwa ne ho ahyia no ɛfa ne edin mu nso a wɔn wia wɔn bɛ sɛ wɔn wia asɔfo no adwene ne yɛ push no papa bi a papa yese papa yese papa yese baaso antena sɛ nhunu sɛ wɔn a wɔn ka sɛ yese yi nya okɔda a obi akɔda ne fie. So ade nti woyɛ sɔfo deɛ a, ɛɛ woyɛ sɔfo deɛ mmara wɔ hɔ deɛ, but di kan God first, ma Nyankopɔn take action ansa na honam mu no otu anam. Ebu akora na ɛ ɛ ɛ ɛ nkɔ ho kora, ma w'asɔre panyin bi nkɔ. Ɔho, na da ho adi sɛ wonyi asɛm no mmra, ɛho hia. Ɛna ɛkyerɛ sɛ wodi Nyame adwuma. Ba wo sɔfo de wokɔ kyi obi deɛ a, dabi dabi. Ɛmoa. Okay, papa nti no asɔfo fo ayɛ a Nsɔhwɛ no, ɛba mo so kɛse paa. Nsɔhwɛ no deɛ ɛba. Deɛ ɛba kɛseɛ paa no so yɛ ɔbaa, mmaa asɛm no. Mmaa asɛm.
Mm, sɛ, ɔhu sɛ, bɔne a ɛkura tumi yɛ ɔbaa. Ok. Wopɛ bonsam a ɔbaa wiase a, ɔbonsam bɛdane wɔ ɔbaa. Ok.
Mm, anaa wonim ho? Ɔbonsam baeɛ no, ɔbɛdane ɔbaa. Ah, nipa ɔfaa n'adamfo wɔ asase so yɛ ɔbaa. Ɔbaa, yeah, that's Eve. Eve. Ɔno nso na ɔdi kan di aduaba no.
Wow. Enti ɔno na owuo di ka tena ne mu ansa na bɛtena bɛrima mu. Enti sɛ ɛnyɛ ɛnyɛ ɔbaa no anka bonsam bonsam nni bɛrima. Oh, okay. Uh, okay. Nti ɔbaa deɛ eh, woyɛ sɔfo a ɛma twa ho hyia no ayɛ careful because ɛyɛ demon pa demon ne ɔbaa. Wopɛ bonsam paa ɛyɛ ɔbaa. Okay.
Papa meda ase. Yɛmfiri social media so. Ɛm sɛ yɛdi kan bɛyɛ video bi, comment bi a obi mae wɔ yɛ video no ase. Ɔse Asamaa doo no oo, twa hɔ picture kakra kyerɛ yɛn. Hmm.
Asamaa no deɛ, ɛyɛ kuro te sɛ deɛ ɛte mu ara. Okay.
Ah, na kasa nnɔɔso.
Ka, ɔmo nkasa wɔ hɔ? Kasa nnɔɔso. Baabi a kasa dɔɔso wɔ baabi a ɔmo, ɔmo, ɛyi, ɔmo di agorɔ.
Wɔdi dwa na wɔdi agorɔ. Wɔdi agorɔ te sɛ baabi a yɛbɔ games. Stadium nyinaa wɔ hɔ o. Stadium. Asamado. Mm, stadium te sɛ te sɛ ayi Kumasi sports stadium. Sɛ pɛpɛ saa na ɛteɛ. Asamado hɔ. Ana kaa so yɛ adwuma. Kaa ɛyɛ adwuma. Ɛyɛ adwuma wɔ Asamado. Ae, ɛba na ɛkɔ, ɛba na ɛkɔ, ɛba na ɛkɔ, na ɛkɔ. Ɛyɛ wɔ van ɛna ɛyɛ adwuma. Ah, ɛno no, wɔn sɛ ebi a wofiri ha a wokɔ Keeti, Asofolai, Keeti ana, the same thing na ɛyɛ adwuma, wɔn wɔ borɔno borɔno borɔno. Esi station, station wɔ so te sɛ te sɛ ɛyɛ amanfoɔ tɔn no na pa te sɛ deɛ. Sɛdeɛ Ghana yɛ ɔman yi saa nso na wɔn nso yɛ ɔman.
Nti papa yi, sisie no sisie a me ne wo kasa yi, atemmuda no nnurui, nti sɛ obi wu sisie a ɛhefa na ɔkɔ akɔtwɛn atemmuo no? Aane, sɛ ɔkɔ a, ɔkɔ asaman do na ɔkɔtɔ. Nti sɛ ɔyɛ papa a, ɛhefa na ɔkɔ? Na ɔyɛ bɔne nso a, ɛhefa na ɔkɔ? Deɛ a na mehunu wɔ wiase ne sɛ, good and bad no, ɛwɔ adaka a nnipa da mu.
Nti sɛ woyɛ nipa bɔneni a, wowɔ baabi a wobɛkɔ. Nti na asaman do, yɛdi asɛm no.
Haa, nti yɛdi asɛm wɔ asaman do a, sɛ wodi bem a, yɛde wo bɛakɔhyɛ baabi foforɔ.
So ate aseɛ? Ɛhɔ na Yesu kɔɔeɛ a ɔpreachie a wɔde nkurɔfoɔ kɔhyehyɛ hɔ no. Okay. So ate aseɛ?
Hmm. Papa, wei deɛ mentwa wɔ no. Deɛ me menim ne sɛ, sɛ obi yɛ papa a, deɛ yɛn asɔfofoɔ maka kyerɛ yɛn no, wɔn se sɛ obi yɛ papa a, ɔkɔ akɔtwɛn atemmuo no wɔ Abraham kuku mu. Ɔkɔtwɛn. That's paradise. Sɛ ɔyɛ bɔne nso a, ɛhɔ na ɔkɔ ɔman a Ɔkɔ- yɛfrɛ no Asamado. Ɔbɛkɔ Asamado mu yɛkɔdi n'asɛm. Yɛdi asɛm wɔ Asamado. Ei, Ɛhɔ na Yesu kɔɔeɛ a So ate ase ne ne mogya na ɛsɔɔ fam no, edi ka wuraa Sam Addo ɛkɔɛ platform na no kɔ gyina so. Oh wow. Ɔwɔ na ɔkɔ gyina ya ɔkɔ bɔ three days ɔkɔ kasa three days no. Nti ɔmo ɔbɛ di n'akyi nyinaa no ɔde ɔmo kɔɛ ɛkɔ sie. Mm. So ate aseɛ. Okay. Haa nti ɔmo ɔmo ɔmo ntie a ɔmo de ɔmo twɛn ɔmo de ebu ha na so dendenden ɔmo da so hɔ. So wate aseɛ? Enti wote asase wei so a, deɛ ɛbɛtumi aboa no sɛ yɛ nkwagyeɛ ho adwuma yie wɔ w'adwene mu.
Ɛnyɛ wo nipadua mu. Ɛyɛ w'adwene.
Nnipa, wobɛtumi awu at any time biara. Ɛna sɛ wowu na wotaa mu nyanso a, wokɔ so a, yɛ mma wo kwan na wakɔwura wo dan no mu. Hmm. Obi a ɔne dan. Obiara a ɔwɔ asase so biara wɔ ne dan. Ɔne dan. Ɔne sɛ nnipa bi a wɔba asase so biara no, Yɛma wo ntadeɛ mmiɛnsa. Okay.
Tuntum ne fitaa ne kɔkɔɔ. Okay. Ɛyɛ honhom adeɛ ne yɛde ama wo. Ɛna woba so a yɛwɔ nkurɔfoɔ a wɔsoa wo nneɛma. Cars abɛtɔ, efie a bɛsie nyina kura nkurɔfoɔ. Okay.
Ɛna ade baeɛ.
Hmm. Nti obi a ɔba ɔba bia obi de n'agyapadeɛ nyinaa baeɛ. Na otiri anyɛ yie a yɛwo to hɔ a na abusuafoɔ no akyɛ firi nsam asɛe no. Hmm. Hmm. Nti akwadaa bi wɔ hɔ a ɔda hɔ a. na ɔsu a, na yɛsɛe n'adeɛ. Nti ɔsu, nga, nga, nga. Ɛsɛ nka maame no sɔre na ɔbɔ mpaeɛ. Bɔ ofii sɛ akora no yare, ɔma no aduru anom a nufu anso a, still akora no su. Yɛsɛe n'adeɛ. Anadwo no. Anadwo no. Sɛ ne nneɛma ɔde bɛbɔ bra na yɛsɛe no. Obi wɔ sɔ ne yɛwaa n'anim, yɛwaa n'anim. Nti sɛ bɛtwe n'anim saa, yɛ sɛ ɔpɛ sɛ ɔbɔ nsa no to kwan. Mm. Mm. Nso ne maame nhunu hwee.
Papa, ha sei no mepɛ sɛ ɔsan si so bio ma. Nti sɛ akora su anadwo a, na ɛnyɛ ne nyinaa na ɛyɛ traa. Ɛnyɛ ne nyinaa na ɛyɛ traa.
Obu a na yɛsɛe no adeɛ. Yɛsɛe no ama no ahunu sɛ akora, akora no, sɛ yɛwo akora, ɔhunu adeɛ sen ne maame o. Ɔhunu abɔfoɔ nyinaa. Wɔn nyinaa, abɔfoɔ nketenkete te sɛ akora no ara mu. Ɛbɛ ne nam hɔ yɛ koraa, wɔn atabaa nyinaa te sɛ nkora nketenkete no ara. Na sɛ akora di, akora da yɛ funu mu a, ɔhunu abɔntene. wo nyam no no hu abɔnten. Nti na otumi hyɛ ɔbaa biara no ne spirit mu odu.
Wow. Nneɛma wɔ wiase o. Ei. Nneɛma wɔ wiase na sɛ wonyina onyame mu a ana woyɛ nyame ketewa bi. Sɛ wanyina wohu sɛ nyame yɛ kakrakaa.
Nti papa yɛse Ɛfrɛ no sɛn? Ɛ, ahonhom nyinaa no, bɛ yie no ɛyɛ ketekete ampa. Aane, wɔ ne deɛ, sɛ ɔne deɛ, ɔno koraa deɛ, ɔsua ketekete koraa, nanso ɛnam sɛ, ɛɛ, nnipa ma no ho kwan de ehu wura ne mu nti no, ɛna wayɛ kɛseɛ. Haa, nnipa ma no ho kwan de ehu wura ne mu na wayɛ kɛseɛ. Bɛ yie deɛ, ɛɛ, da biara meka sɛ, ɛɛ, akyɛdeɛ a ɛyɛ gift no, ebi kura tumi. Okay. Haa, ɛna nnipa nso yɛ nyame. Nipa yɛ nyame. Aah yɛ nyame.
Sɛ wotie woyɛ nyame. Anaa wonnim saa? Bakyɛ daabi.
Hwɛ, yɛde nneɛma foɔ na ɛsiesie wo nipadua. Okay. Nsuo ne mframa ne nɛteɛ ne nsuo mframa nɛteɛ na ogya. Ogya. Haa, saa nneɛma nya control na ma woyɛ nyame. Ɛna ma Satan yɛ ne yɛ a ɔkɔdii kɔnkɔnsa. Mm. Kɔnkɔnsa na Satan kɔdii yi o.

Wɔyɛ nti, wo, yɛ, yɛ saa dua no a mpanimfoɔ no kaa ho asɛm sɛ yɛde bɛsi asase no so no, mm. saa dua no, ɛna ɛfrɛ no sɛ ma nnipa nkudi. Nti sɛ wɔn sɛ wɔnim sɛ saa dua no, nnipa di ɔbɛwu, nnipa di a wɔnwu, nnipa nni a wɔnwu. Nti nkɔbɛ gaadi nnipa saa. Nti saa dua bɛ ne yɛdi yɛ, ɛna mo ntumi ho abɔfoɔ no. Wow.
Hmm. Ɛna ebie yɛ ni no. Ɛmia yɛ ni o. Mbie yɛ ni. Dabi dabi yɛ dede. Ɔmo sɛ ɛno nso yɛ di ogodi na ɛma yɛ ni te.
Ɛbɔnsam ɛnɛ wɔn sɛ tie ni o wɔyɛ yɛn wɔn nkonkoro na kakyere na mi kakyere ahwɛfoɔ no bu ha dɛ mi kɛn wɔn te ase ɛkyɛ na na dwene gyina ɔho ho tie onyankopɔn nyɛ ɔno nkɔ na bɔ wiase wɔn ni mpanimfoɔ bi na bɔ wiase. Ee
ɛnyɛ nyankopɔn nko na bɔ wiase. Wɔsi yɛ mmɔ nipa se ɛsɛ so. yɛmmɔ nnipa, ɔka sɛ yɛmmɔ nnipa, na sɛ ɔne nkurɔfoɔ bi na ɛdɛ. Ɛbɔɔe. Ɛbɔɔeɛ.
Enti Satan, ɔsɔreɛ mu akyi na wɔkɔ no, ɛna ɔtee sɛ nsɛm bi kɔ so. Meka adeɛ a mateɛ ɛwɔ sunsun na meka akyerɛ wo. Okay. Enti ɔno kɔ tee sɛ adeɛ a ɛbɛtumi ama ɔma afiri asase so no ɛyɛ aduaba a ɛde si hɔ. Enti mmara wɔ aduaba no ho. Emu sɛ wɔn di aduaba no bi a ɛne wɔn bɛwu na wɔn ntena te sɛ abɔfoɔ. ntina deɛ obi ti ka nkyɛn sɛ yie wɔ deɛ sista deɛ mi bɔfoɔ paa yie bla deɛ mi bɔfoɔ paa yie asumasi deɛ ɔyɛ mi nyame o deɛ mi nyame ɛhɔn deɛ mmaa yɛ ka sɛ nyame huhumu tiw mu no ɛyɛ home no a wɔde bɔ abɔfoɔ no home no a wɔde bɔ wiase no saa home na mede kasa sisi yɛ deɛ onyame de bɔ wiase na mede kasa yɛ o
nti deɛ wɔte yɛ mu no wɔsoso deɛ wɔ wiase nti hɔ deɛ wɔ wiase Na yɛ hwan a? Nipa. Dabi dabi da nye nipa.
Nipa yɛ nyame.
Deɛ ɔte me mu na ɔso sin deɛ ɔwɔ wiase. Nti hwan na ɛwɔ wiase?
Ɛyɛ Satan. Satan. Hey! Nti Satan na ɛwɔ wiase. Deɛ ɔte me mu no ɔso sin deɛ ɔwɔ wiase. Nti home na ɛwɔ mu no ɛyɛ nyame home na ɔde ma wo ɔbɛsa agye n'adeɛ. Ɔbɛsa agye n'adeɛ.
Okay, okay, okay. So ate aseɛ? Nti Honhom Kronkron ntena nipa mu. Nti ɛnyɛ Honhom Kronkron na ɛtena nnipa mu o. Honhom Kronkron na ɔgaade nnipa. Ɔyɛ ɔkyiri bammɔfoɔ, ɔyɛ ntam gyinafoɔ, na ɔsɛ ɔkasamafoɔ. Ɔboa ma ɔkasa yie. Ɔdwene asɛm no wakasa. Ɛna Honhom Kronkron no so no, sɛdeɛ wɔn ka sɛ odi bɔne ɔno ɔkɔ no, ɔno wa nenam. So odi bɔne koraa na odi w'akyi.
Ɔno wa nenam. So odi bɔne na ɔkasa kyerɛw. Omfiri wo nkyɛn da, kɔpem sɛ da a ɔbɛwuo. Nti papa sometimes wo bɛyɛ biribi a wo tumi te nne no mmienu yɛ mɛnyɛ yɛ mɛnyɛ ɛno no ɛyɛ a na ɛyɛ hwan mono no. Ɛyɛ Honhom Kronkron na ɛyɛ a na ɛkasa kyerɛ na Satan nso kasa kyerɛ wo. Wɔn mmienu nyinaa kasa. Kyerɛ wo sɛ nnipa nnipa wo gya a na ɔwu apue.
Okay. Nti ɔwu pue a ɔho abɔfoɔ gadwo na ɛte amaruo nnipadua no ansa na nkwa apue. Sɛ wo da na ɔwu apue a wo nyane. wate aseɛ owuo ne nkwa na ɛte nipa mu
sɛsi a sɛsi yɛ owuo tie mu nkwa na ɛkasa yi
nti nkwa apue
ohun aha nti so owuo pie a owuo pie pɛ na ɔda ne onya na yɛ sɛ owuo pie na yɛ sɛ nkwa na aka nti sɛ onyankopɔn wɔyɛ honhom nti yɛsono honhom na ne kure mu Enti mete wo se a, ɛyɛ a Honhom Kronkron kasa a ɔka no, ɔka no mmɔ. Enti ɛnyɛ Bible na ɛbɛkyerɛ wo Honhom Kronkron, na mmom Honhom Kronkron na ɛbɛkyerɛ wo Bible mu. Enti asɔfoɔ bebree, wɔma Bible na ɛkyerɛ wɔn Honhom Kronkron. Te na nkyɛ na wɔbu afu no. So, enti yɛwɔ ahonhom bebree wɔ wiase a wɔadra nipa aba nipa tebea, awowo mma, awareware, ɛde nipa na ɛteɛ. Yɛn nso yɛnhunu. Yɛn nso yɛnhunu. ei.
Hmm. Ebi yɛ apolisifoɔ, sogyafoɔ, nɛɛsefoɔ, dɔktafoɔ, ɛɛ, eh, ɛɛ, eh, asɔfoɔ, binom yɛ. Nɛɛseni a ɔyɛ honhom bɔne. Ɔyɛ honhom bɔne. Na sɛ agyanka, wɔn a wɔfa nneɛma kɔma nyankafoɔ no, nyanka yɛ tu na ɛwɔ hɔ. Agyanka yɛ tu. Wɔn yɛ tu, wɔn a wɔyɛ demon, a wɔn yɛ nyanka, wɔn yɛ spirit, wɔn adan nipa tebea wɔn wɔ hɔ. Ana wɔn nso wɔn yɛ rɛ nipa, wɔn papa no maame awu. Nti no papa last time bi nso metee se yɛse obi wotumi kyɛ obi adeɛ na asɛe wabrabɔ nyinaa. Aah ɛno ne ɛyɛ akyɛdeɛ mu duabɔ yɛfrɛ no akyɛdeɛ mu duabɔ mese yɛfrɛ no sɛ. Akyɛdeɛ mu duabɔ.
Aah wakyɛ adeɛ meyɛ de abɔ odua. Wakyɛ adeɛ no yɛne yɛse ade abɔ odua. Yɛbɔ odua yɛfrɛ no akyɛdeɛ mu duabɔ ahonhom bi na ɛyɛ saa adeɛ no sɛdeɛ ɛbɛyɛ nnipa ntumi nsua giving ɔma so yɛ adeɛ a ɛhyɛ Nyame animuonyam ɛno na Abraham yɛeɛ a Onyame faa n'adamfoɔ no sɛ na ɔte abosomfie, ɔdi abosom aduane, ɔware abosomfie, nso ne mmerɛ no ahoɔden pagya adeɛ no. Nyame hunu sɛ Abraham nti, Abraham ma nkurɔfoɔ bɛbrɛ da Nyankopɔn, si Awurade, meda Awurade ase sɛ ɔfa Abraham ma me wɔ yi, ɔfa Abraham yɛɛ sei no, nti ɛma Onyame animuonyam mu hyɛ mu yie tu. Nti na nipa biara ɔte asaase wɔ so a, do good, Yɛ papa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛte Yee Mister Tony Yee nipa som asi Nyame nhyira wate na ama Nyankopɔn aseda no adɔɔso Ɛnti Abraham na ɔma Nyankopɔn nyaa aseda bebree Ɛnti na ɔbɛyɛɛ n'adamfo no.
Ɛnti no ɛdeɛn na ɛsɛ sɛ nipa yɛ a

Ei! Enti Onyankopɔn honhom no, emu odu. Enti worekyɛ adeɛ a, bɔ so mpaeɛ. Ɛna adeɛ bi a wode kyɛ biara no, woka deɛ wopɛ na wode akyɛ. Sɛ wokɔtɔ afufuo a, wokɔtɔ afufuo a, ɛɛ, woka afufuo no, deɛ wopɛ sɛ wotɔ, ɛnam dodoɔ a wopɛ. Saa na worekyɛ obi adeɛ a, ka deɛ wopɛ sɛ, Awurade, adeɛ a mede kyɛ tɔ nie, fa ka m'atamfoɔ ano tom. Awurade, mede adeɛ kɔkyɛ yare na ɔte kwantanan so a, onipa bi a ɔka nsɛmbɔne fa m'abrabɔ ho biara, ɛna ɔgyina me mmarato ne me mfomsoɔ so nti wɔgu m'anim ase no, sɛ mede adeɛ ɔkyɛ no pɛ, ma nnipa no asome se, Asase duabɔ nni n'akyi, ɛmfa nnome nsuo nyɛ sasa nni n'akyi. Ɛbɛyɛ adwuma.
Ɛbɛyɛ adwuma.

Dua a esi hɔ no wɔ tumi sen Bible ne Koran. Adɛn ntia? Sɛ Koran ne Bible no yɛ pipa. Okay.
So ho?
Ɛne ɛtwerɛ Onyankopɔn abakɔsɛm. Abakɔsɛm agu. Mesi Nyame deɛ? Abakɔsɛm.
Adeɛ a ɔbɛyɛ kɔ no, ɛho asɛm ne aka kyerɛ ɛtwerɛ Bible no. So ate aseɛ? Ɛne nnipa nkɔmmɔdie so wɔ mu. So ate aseɛ? Okay. Bɛɛ dua deɛ, nnipa nkɔmmɔdie nim. Ɛyɛ Nyame no ara. Wow.
Ohun.
Okay. Nti sɛ nka Ghana se, nka mpanimfoɔ no se, sɛ wopɛ sɛ wosoɛ a, sɛ nka yɛde apɔtɔyewa. Ei, like wo ba bɛyɛ ɔmampanin na anaasɛ court wo ba ba bɛsoɛ a, ɛyɛ sɛ nka yɛde apɔtɔyewa. Anaasɛ yɛnya dua bi a ɛyɛ sticker na wɔahyɛ mu sei. Mhm. Ɔno ɔpagya dua no kɔ soro. Wopagya dua no sei, ɛkɔ soro hyɛ. Mhm. Dua a Sɛ me me me asom asi. Mebɛ sɛ me di hene. Ana mɛ sɛ me yɛ lɔya.
Enti sɛ mebɛ tena nso na me di ɔman no sika wɔ kwan bɔne so. Wo yɛ dɛ sika bi di. Enti wo ka ka no yie. Me di ɔman no sika wɔ kwan bɔne so because yɛ bɛ tua ka ɛyɛ ɔman no sika. Nsɛm bu ha ɛno na ɛboro ɛnua o. Yɛhunu sɛdeɛ kasa ntira. Medi ɔman no sika wɔ kwan bɔne so a, na mede me nsa bɔ ɔman no sika mu wia ɔman no sika. Sɛdeɛ mebu dua anim no, saa na me nipadua nyɛ wɔ asase yi so. Enti asase ɔte kasa ma no si saa wɔ m'abrabɔ mu, na ɔbu dua anim, na yɛde dua no ato hɔ. Enti yɛwie a, na yɛboaboa dua no nyinaa ano, na yɛahye. Yɛhye a, na yɛhu no mframa mu, na ɛkɔ. obiara ne obiara ani ase nti na obi tumi de bible ne alukora no medo nyame kura bible no nso no ɔdi bɔne budua anim yɛmfa pɔtɔyewa no nso hyɛ biribi antoa enti bible no ɛho nsɛm bi awie nnipa adwene nti sɛ wopagya pɔtɔyewa so som bosom da bi ɛnyɛ bosom na wosom wopagya pɔtɔyewa obi obi a obi a wonyini ho bɛka sɛ wosom bosom ɛnyɛ bosom na wosom na poma a moses de ɛde to fam na poma no baabi efiri efiri faro fie Farao fie nyɛ abosom fie. Na ɛna Onyankopɔn anka sɛ ɔnto poma no nkone. Saa poma no a obi firi bosom fie no, ɔna Onyankopɔn de tumi wura mu. So ate aseɛ? Enti e, e, nneɛma bi na yɛnnim ana yɛma nneɛma bi ewiewia yɛ adwene. Bible na ɛda hɔ no, ɛyɛ Nyame abakɔsɛm ɛna ɛwom. Adeɛ yɛde bɛkae Nyame Ɛne osua no wom.
Papa obi se ɔgye nunum nunum di sen bible. Ɔgye nunum se di sen bible. Nunum nunum a yɛde sɛ yi a ɔse ɔgye ne di sen bible. Ae sɛ tumi wɔ nunum mu. Saa nunum no nso no n'abakɔsɛm na yɛatwerɛ no bible mu sɛ monua aduaba no na mfa ahaban no nsam ho yɛ adeɛ. Nti sɛ nunum nunum a bible no nni hɔ. na ɔreka biribi sɛ ɔno deɛ ɔnim sɛ ne yam yɛ ne yaa, ne yam yɛ ne yaa, ɔkɔte no num de sa a, ɛbɛkɔ. Ɔbɔ so mpaeɛ a, ɛbɛkɔ. Ɛbɛkɔ. Ɔmmɔ so mpaeɛ a, saa nunu no bɛtumi abɛko atia ne kra na atim mu. Because adeɛ bi a yɛbɔ so mpaeɛ biara no, Onyankopɔn, ɛte sɛ social media. Okay.
Wohu sɛ obi atumi ba. Ɛna wopɛ sɛ wobɛma mu yɛ duru a, mhm. kɔyɛ wei. Wopɛ sɛ woyɛ sɛ yɛ se, wopɛ sɛ wɔfo twa yɛ se nse. Mhm. Ɔbadwen bɛ bia nni hɔ a ɔdwene wɔ sunsum a ɔbɛtie saa adeɛ no a ɔkɔyɛ ɔmmɔ so mpaeɛ ɛkyɛ ogyimifoɔ.
Okay. Enti saa ahaban ne saa nneɛma nyinaa no ɔbɔnsam wɔ so tumi mmɔ okay.
a ɛsɛe adeɛ.
Enti sɛ wonya obi kyerɛ wa sɛ ahaban wei ɛɛ, ɛyɛ sei, ahaban a ɔyɛ sei, na woyɛ na wammɔ so mpaeɛ, na sɛ ɔyɛ bayibonsɛm a, wasa wo bɛrima, wasa ɔyɛ mu adeɛ. So ate aseɛ? Ghana sei, yɛpɛ yɛpɛ saa nneɛma nneɛma no, obi aka asɛm na ɔdi so. Ɔmmɔ so mpaeɛ ansa na ɔtake action. So nti ɔman no ɛte mu no, yɛmpɛ sunsum adesua. Nti ɛna obi wɔ so wɔ anim sunsum adeɛ no so, ɔka ɔboa. Ɔka bi kɛkɛ. Okay.
So ate aseɛ? Ahaa. Ɛte sɛ tumi, obi tumi ka kyerɛ wo sɛ, yɛse woporo sapɔ mu a, woporo sapɔ mu a, ɛneɛ wosi nneɛma no aporo mu nso ɛ?
Ɔse wodware wie a, hwɛ na woamporo wo sapɔ mu. Ɛna mese, na sɛ ɛyi, wosi wo spɔta so na woporo mu nso ɛ? Yɛwɔ nneɛma bi wɔ hɔ a, ɛyɛ nnipa na. Wɔka saa asɛm no ato nnipa so na obi adi akyire na ada ne sunsum bɔne ne ahunahuna no ho enti sɛ woporo sapɔmusi a, wɔ sɛ woaporo nhyira gu no. Na ok, ne nhyira no nso no, ɛfiri hefa? Ɔho nti wiase adeɛ biara woka ho asɛm biara no, dwene ho ansa na woaka ho asɛm because ɛbɛtɔ dwa a, wobɛfa de abɔ bra.
So ate ase?
Yɛwɔ bi wɔ hɔ a, ɛnyɛ bayifoɔ na ɛyɛ no, ɛyɛ nkurɔfoɔ ho nsɛm a wɔte ka bie Ɛna saa nkurɔfoɔ no a wɔate n'asɛm a ɔka bie no, wɔn na abɔ dua, wɔde nsamanfoɔ abɔ dua. Me sɛ metaa de nsamanfoɔ bɔ dua. Ɛwɔ su. Saman dua. Ah, saman, nsamanfoɔ dua bɔ.
Wow. Ah, mebɔ dua na mede nsamanfoɔ ada ase. Nti no, ne sɛ wo ho bɛtɔ akyerɛ wokɔdwale nsamanpom.
Papa, yɛbɛ, yɛ, yɛbɛfa ɔfã a ɛtɔ so mmienu. Enti, papa, ebia na obi rehwɛ wo, ɔpɛ honhom akwankyerɛ, ɔpɛ sɛ ɔne wo di nkɔmmɔ. Wobɛtumi de wo nɔmba de ato dwa? Ah, Nyame tumi nti, mɛtumi de me nɔmba. Me nɔmba yɛ zero two four four eighty nine fourteen thirty, na baako nso yɛ zero five nine nine one seven one eight four three. Ok.
Ebia na wopɛ sɛ wo ne Apostle John Sule Boampong twetwe nkɔmmɔ. N'ahomatorofo na ɛgu screen no ase no. Aha sei na ɛberɛ bɛma yɛn kwan ma yɛde nkɔmmɔdie no asi.